Kemtejn mal-attivisti. Programmi ġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensila ta' programmi fejn il-taqaw ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-kampus għall-Università ta' Malta. Nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Klimtejn mal-Attivisti, jiena Benjamin Abella l għandi miegħi lil Sefora, Joseph u Amy bħala parti mill-INMU. Mela l-ewwel net bonġu. Tajjeb, mela tistgħu tibdew billi tispjegaw l ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni. Sewa, laqda tal-Malti ila teżisti ħafna fil-fatt kien it-tieni għaqda li kienaw fil-kampus wara l-KSU. Iġviri mill-1931 kienu bdew żewġ studenti tal-mediċina Rizar Briffa u Giuseppe Bonici għax dak iż-żmien il-Malti ma kienx jiġi studjat l-università jiġifieri lan ewlieni dak iż-żmien kien biex titqajem kuxjenza fuq il-lingwa fl-università kienet diġà teżisti l-Akkademja tal-Malti dak iż-żmien kien jisimha l-Aqda tal-Kitiba tal-Malti. Allura xtaqu li jkun hemm Aqda tal-Malti għaż-żgħażagħ għall-istudenti. Iġifiri, tul iż-żmien dak kien lan. Illum il-ġurnata, ovvjament, nbidlu xi ftit l-anijiet għax is-sitwazzjoni tal-Malti fl-università nbidlet, mhm. però għadna nippruvaw nippromovu l-lingwa u l-letteratura Maltija speċjalment għall-istudenti li nqarbu l-istudenti lejn il-lingwa u l-letteratura Maltija. Sewa tajjeb ħafna. Tisa' tkomplu billi tispjegaw l ftit l-rwoli tagħkom bħala membri tal-eżekuttiv tal-INMU. Sewa, mela, jina sefora l-President. Jina assistent segretarju. Jina viċi President. Tajjeb ħafna tistgħu tgħidu l ftit forsi dwar l-rwoli tal-membri l-oħrajn tal-eżekuttiv tal-INMU. Mela, aħna qegħdin għandna tmien membri fil-Kumitat, President, Viċi President, Segretarja u Assistent Segretarju, Teżorir u Assistent Teżorir, u tar relazzjonijiet pubbliċi l-uffiċjal u l-assistent uffiċjal. Ovvjament, il-presidenza nippruvaw niddelegaw ix-xogħol bejn il-membri kollha mhux dejjem jirnexxilna ma nagħmlu l-mutana. Is-segretarjat jħossib jieħu l-minuti, jħossib il-korrispondenza ma' għaddi oħra, it-teżorerija tħossib il-flus, mhm. parti importanti, u mbagħad ir-relazzjonijiet pubbliċi jieħdu posters, promozzjoni tal-attivitajiet, dawn l-affarijiet. Tistgħu tgħidu li forsi fuq xi diffikultajiet li tiġu affaċċjati bihom kemm bħala membri tal-INMU anke bħala studenti tal-Malti? Naħseb bħala membri ta' da studenteska l-ikbar diffikultà tagħna hija l-ħin u ċans biex nagħmlu dak kollu li nistgħu meta aħna stess studenti jew għadna xi bdejna mhm. naħdmu. Kulħadd impenjat.
Għandu x-xogħol tiegħu allura kulħadd impenjat. barra l-għaqda. Kulħadd għandu il-ħaġa ekstra. Eżatt, ekku, ekku.
Hemm bħala parteċipazzjoni ta' studenti. Aha, studenti kif kif issibukom dak il-qasam. Għandna numru sabiħ ta' membri, għandna madwar 400 membru, jiġifieri n-numru hemmhekk jgħid. Mhux kollha studenti ovvjament. Eżatt, għandna numru kbir ta' membri li kienu studenti xi darba ma bħalhom ma tbaqgħu ġedu sħubija tagħhom wara li spiċċaw l-università. Però fi Fresher Zwiku hekk insibu rispons pjuttost tajjeb mill-istudenti u anke nippruvaw nħeġġuhom jittendu l-attivitajiet mhm, tagħna. Mhm. Għandna numru sabiħ ta' volontira tal-għaqda wkoll li maġġoranza naħseb kollha kemm huma studenti tal-Malti fil-fatt u anke mhux tal-Malti, pereżempju dejjem ngħidu li Amy hija studenta tal-liġi. u edha fil-Komitat tal-Aqda u Kleri Teżorira qatt ma studjat qatt ma għamlet il-baċċellerat fil-Malti, gradwata fil-psikoloġija, imma tħobb il-Malti, tħobb letteratura Maltija, allura hija parti mill-Komitat ukoll. Asewa ah, tajb ħafna ġifieri jiskom tiftħol bibin tagħkom għal iktar mill-istudenti. Maħniex limitati għall-istudenti tal-Malti biss, kull min għandu interess fil-lingwa u letteratura merħba bih. Sewa tajb ħafna.
U bħala studenti tal-Malti hemm xi ma nafx issues partikolari li forsi taffaċjahom ċerta diffikultà ħanejdu hekk. Bħala għada tal-Malti, aħna naħdmu biex ħafna ta' Dipartiment tal-Malti. Fil-fatt mhm. il-kap ta' Dipartiment tal-Malti jattendi għall-laqat tagħna xuwa membru fil-Kumitat ukoll ta' jibnejdu. Jiġifieri relazzjoni tagħna ma' Dipartiment hija tajba ħafna u anka bħala attivitajiet sikwit norganizzaw attivitajiet bisħubija ma' Dipartiment, pereżempju Eh, F'Mejju norganizzaw konferenza speċita dwar ir-riċerka tal-MA fil-Malti u nġibu mm, mhm. studenti li jagħmlu l-MA fil-Malti biex jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom. Jiġifieri minn dak il-lat bħala dipartiment u bħala studju mhux li għandna xi problemi. Mm, mhm. eh, ovvjament mbagħad hemm il-problemi tal-ħajja universitarja li kulħadd jaffaċċja li mhumiex tal-Malti biss. Minnaħa mhm. tiegħi ma nafx għandkom xi żidu bħala problemi.
Dak laqwa. Eh, tajib, għandkom xi pjanijiet għas-sena eh, skolastika li ġejja? Bħalissa qegħdin nippjanaw tlet attivitajiet ġimgħa diħla fil-fatt għal festival tal-ktieb. L-ikbar waħda u attività annwali tagħna hija tnedija tal-leħen il-Malti, leħen il-Malti hija rivista tal-għada li la toħroġ ġifieri mill-bidu tagħna fit-tletinijiet. U għaktib ġifiri bil-kidbit ta' diversi kitiba differenti hemm uħut minnhom li huma studenti u għadhom jibdew fil-fatt jippubblikaw l-ewwel darba f'din ir-rivista u hemm oħrajn magħrufa ħafna bħal Charles Asa pereżempju. Apparti minn tnedija għanna u kol diskussjoni bejn erba kittiba u l-qarreja tagħhom ħa nippruvaw nifuka. Is-soltu norganizzaw attivitajiet li kun aktar fukati fuq il-kittiba. Mhm. Din id-darbet ninkludu l qarreja fid-diskussjoni u fil-fatt erba qarreja ħaj intervistaw l erba kittiba fuq l-esperjenza tagħhom bħala qarreja x'diffikultajiet affaċċjaw ma jaqraw, xi ħasbu eccetera. Umbat għan attività oħra li filosofija bil-Malti ħaj jitkellem lettur tal-filosofija fil-ħajer, Elton Grek, dwar il-mortalità. Issa tgħid li mhijiex eżattament marbuta mal-Malti forsi. Imma se nara konna bdejna l essenzjela ta' taħdidiet filosofija bil-Malti li ma jilimitawx ruhom għal-Malti biss. Mhm, mhm. nippruvaw nixħtu dawl fuq il-filosofija brabta ma' lingwa imma mhux dejjem anka brabta ma' xi personaġġi li kienu jikdbu fuq il-filosofija bil-Malti bħal Manuel Dimek pereżempju. Uh-huh. U nimmaġnu li dawn l-attivitajiet ikunu miftuħin mhux biss għal studenti tal-Malti. Le, huma miftuħin għal pubbliku, eh, tħulu b'xejn, jiġifieri kulħadd jista' jattendi. Xi strumenti tużaw ngħidu hekk biex tippromovu l-aqda tagħkom biex taraw li tiġbdu iktar nies. Naħseb l-iktar mezz effiċjenti u l-insibuħ ta' suċċess huwa Facebook, mm-hmm. anka Instagram nużaw, anka Twitter, però Facebook huwa dak l-aktar jolqot nies, għandna l-paġna tagħna tal-għaqda tal-Malt naġġornawha kontinwament bir-ritratti, attivitajiet dak li nkun qegħdin nagħmlu, u mbagħad namministraw tliet paġni oħra wkoll għandna l-paġna tal-eħen il-Malti li hija mm-hmm. dwar ir-rivista li semmejt, U paġna ta' Rużar Briffa u Ġuże Bonnici l-missirijiet tagħna u xnejdu hekk. Imma Facebook l-iktar li insibu effettiv. Barra minn hekk, laqda kella żewġ opportunitajiet zbieħ din is-sena wkoll għaliex qegħdin nestendu il-mezzi tagħna għal fuq it-television u għal fuq ir-radju wkoll barra minn dan il-programm, jiġifieri grazzi lill KSC u tal-opportunità Fuq ir-radju qegħdin nidru kull ġimgħa ma' dan u san, kuħat jaf bihom, huma qegħdin iduru l-irħula differenti ta' kull ġimgħa għandhom karozza tal-linja antika, restawrawa, u qegħdin iduru l-lokalitajiet differenti biex jiltaqgħu man nies u jagħmlu l-programm tar-radju minn hemmhekk jiġifieri, minn hemmhekk stess. Issa aħna kull nhar sa tlieta filgħodu eh, qegħdin nibatu lil xi voluntir tagħna jew xi ħadd minna min jinserta biex imur fuq din il-karozza tal-linja u namlu spelling bee okay. bejn dan u san stess. Issa, l-spelling bee għanda storja fl-għada, mm -hmm. storja ġdida ma ta' suċċess biex ngħidu hekk. Eh, sena l-oħra bdejna nagħmlu spelling bee nsejħu la zanzan kelma aħna għat-tfal f'Settembru. U l-ewwel darba kienet marret tajjeb, allura mbagħad kellna stedina biex nagħmluha bejn l-iskejjel sekondarji f'Ottubru tas sena l-oħra. U mbagħad erġejna milniha f'April għal skola sekondarja oħra, jiġifieri qed timxi biex ngħidu hekk eżatt. U mbagħad erġejna milniha f'Settembru li għadda u Settembru li għadda bidilniha ftit sillilna lil dan San biex jippreżentaw, ovvjament biex janimaw aktar. U issa qegħdin nagħmluha ta' kull ġimgħa fuq il-programm tar-radju tagħhom fuq Radju Malta fil-fatt fejn ikollna ħames kelmiet u natu kelma kull wieħed il Daniel u Sander biex jispelluha eh, u naraw jispellu biex tajba. Eh, u mbagħad nispjegaw kif għandha tiġi spellu tal-kelma fil-fatt. Barra minn hekk imbagħad qed nidru fuq it-television kull nhar ta' tnejn, brokna fuq il-Malti Is-suġġett ivarja kull ġimgħa, pereżempju darba minnhom kellna lil Kita Tart li huwa l-assistent teżorier tal-għaqda u kien għamel it-teżi tiegħu fuq ir-reġistru tal-futbol. Il-kliem li ntuża mill-kummentaturi Maltin dwar il-logħba tal-futbol ġifieri waqt il-logħba, eċetera. U mar fil-programm wara nofsinhar fuq TVM u beda jispjega eh, x'termini ta' magħhom, x'nużaw bil-Malti għal termini differenti dak il-lingwaġġ. Barra minn hekk kellna wkoll diskussjoni interessanti fuq l-ikel. Batna żewġ volontira tal-aqda, Gail u Daniela, u tkellmu fuq it-teżijiet tagħhom ukoll, ġifieri din eh, din ir-rokna qed tintuża wkoll biex nippromuovu it-teżijiet li qegħdin isiru fuq il-Malti li huma ta' interess għal kulħadd fil-verità, pereżempju Daniela għamlet it-teżi tagħha fuq kliem differenti għal tipi ta' ħobs differenti. Hija intervistat diversi nies minn lokalitajiet differenti, per eżempju nies minn ħal ormi namlu mod ir-raħal tal-ħobs, u mbagħad nies minn għawdex biex tara kif id-djalett ibiddel il-kelma użata. U gejl għamlet kella l-istess proċess għamlu fil-verità xogħol simili però fuq suġġetti differenti waħda fuq il-ħobs u l-oħra fuq l-aġin u tiskanta jiġifieri kemm hemm xi tgħid u kemm hemm termini differenti. Sewa tajjeb ħafna. Hemm nimxu għal ċaġa eh, ftit differenti, ftit iktar partikolari ngħidu hekk. Smajt li in Joseph ktibt il-teżi tiegħek dwar propju dwar sessizmu fil-lingwa. Tista' forsi tibda ftit billi tispjega għalfejn għażilt dan is-suġġett partikolari. Mela, it-teżi tiegħi kienet titratta il-ġens ta' nomi li jirreferu għal professjonijiet, xogħlijiet u karigi li għandhom x'jaqsmu għan-nisa sewwa. Mhm. L-ewwel net nixtieq nibda billi ngħid li Il-lingwa jagħmel għal poplu, dik l-ewwel għan prinċipali li qabel ma bdejt it-teżi ħarist lejha għad dan hu l-punt prinċipali. Illum il-ġurnata bdejna naraw li l-irġiel m'għadhomx jiddominaw bħala xogħol, eh, nisa qegħdin jitlu fil-postijiet ta' xogħol allura d-dominanza tal-irġiel naqset ħafna. Issa n-nisa m'għadhomx eh, joqogħdu d-dar jieħdu ħsieb it-tfal imma saru eh, joħorġu jaħdmu u allura l-gwarjanza ikollhom opportunitajiet indaqs issa saru. L-għan prinċipali ta' dan ix-xogħol kien li nistħarreġ kif in-nies komuni jirreferu għal mara fi professjoni xogħol jew kariga permezz ta' kwestjonarju. Eh, barra minn hekk rrid nistudja n-naħa l-oħra tal-munita, ma rridx nifoka fuq biss xejdu n-nies, imma rrid ukoll nara eh, xi jridu wkoll il-professjonisti nfushom, il-professjonisti nisa x'jixtiequ li jiġu msejħa. u xi preferu huma. Allura użajt żewġ metodi, użajt il-kwestjonarju biex nara il-poplu il-pubbliku ġifieri x'jixtieq li jgħid, x'jixtieq u xejt fil-verità, u l-professjonisti nisa xixtiequ li jiġu msejħa u preferu. U dik għamilta bl-intervista, intervista qasira ħafna ġifiri ta' bejn 15 minuti li ma kienx problema l-qas għalihom. Okay. Għamilt kwestjonarju għamilt 210 u rajt ta' bejn bejn 18 u 25, mhm. bejn 30 u 45 u minn 50 il fuq. Ok. Mhm. U l-intervisti li għamilt għamilt 63 intervista. Ma kellix preferenza, ġifiri kien minn minnhom għadhom żgħażagħ, minn minnhom għadhom medja ta' ġviri u minn minnhom li kienu kbar avvanzati mhm. fil-professjoni biex niftemu. Ħareġ li n-nis komuni minn dan l-istudju ħareġ li n-nis komuni jipreferu dik il-forma markata, ġiviri xed nifmu bil-forma markata. Bil-forma markata qed nifmu eh, dik il-forma li għanda la fl-axħar, mhm. la jew essa jew triċi. Dik il-forma markata biex niftemu. Ew preferew dik il-forma. Minnaħa l-oħra, il-professjonisti nisa li ġew intervistati xtaqu li jiġu msejħa il-maġġoranza tagħhom xtaqu li jiġu msejħa bil-forma maskili. Okay. U di dan ir-riżultat kważi kważi iħsad tax mhm, mhm. Eh, għat l-nisa kif jixtiequ il-forma maskili. Mhm. Imma ħafna minnhom. Forma ġenerika naħseb. Il-forma eh, maskili, dik ġenerika. Ġenerika. Eh, dik ġenerika. U tgħid ngħid imgħal fej jixtiequ din il-forma. U ħafna minnhom tawni ħafna raġunijiet fosthom eh, kien hemm qal li jien il-forma femminili nħossha dispreġġattivi. Waħda partikolari infatti qalt li eh, jekk il-kariga għandha titlu ta' sindku. Mhm, mhm. Ma tgħid sindka, qalt li pereżempju kunsillier, ma ngħidlux kunsillieru, qalt li jisnet inwaqgħu ċajt. Mhm, għalt li jissu xi ħadd tal-ħabba gozz poġġejni kunsiljeru. Anzi, allura n-nom sindka tiġi jisa interpretata bl-istess mod. Mm. Dwar din għaw għaw għastaqbil fuq ministru kol naqra ta' daħ kiek nejdu ministra.
Nassoċjawa eh, ministra. Ġifiri.
Eh, Jena intervistajtu kol eh, personi tal-korp u li ktar dominanza ġifiri xtaqu li jissejħu bil-formaski li dik ġenerika ġifiri xtaqu jissejħu spettur, maġġur, eh, surġent surġenta u jek ġifiri vera miġ għan eh, fil-korp hemm naħseb dominanza ta' ġilat għatem ma għal-kem xorta diħli nisa naħseb hemm xi tip ta' regola li jissejħu hekk dan il-mod ġifiri li xurxin hekk jissejħu xurxin. Kien hemm oħrajn qalu li dak u l-isem tal-professjoni m'għandux jaqsam jekk hux mara jew raġel, jibqa' l-istess tnejn. Mhm. Għad li kien hemm oħra qalt li jien nagħmel l-istess eh, xogħol bħal ma jagħmel raġel, allura m'għandix għalfejn jkun hemm distinzjoni fuq il-post tax-xogħol. Għalkemm nippreferi jgħidu li eżempju dik kienet perit. Għalkemm nippreferi jgħidu li perit għaliex ma nixtieqx li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm distinzjoni għax int mara għax int raġel. Fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu l-istess xogħol aħna. U allura eh, għadna ma nafux jien l-opinjoni tiegħi li għax per eżempju il-tabib xtejt inti. Tabib xorta. Tabib tgħid għal-mara?
Jem tabiba. Ġili taħrab li tabiba, ma mux. Xorta tabib tgħid. Ma ħajr.
Komuni, għallim, għallim, għallima. Ġifiri ġanna dik il-ċertu segretarju, segretarja. Ma tim mm-hmm. jien ma narax seg. U anka jekk iċem billek xi ħadd, jekk iċem billek xi ħadd jgħidlek isma' kellimt lill-avukat lest kellimt lill-avukat. Mm-hmm. U inti ma l-ewwel l-image tiegħek f'moħħok tgħid mela raġel kelmet Laura Karlak ma naqdix miegħek le. Li kif qed taraw fl-għaqda wkoll għandna nuqqas taqbil dwar l affarijiet tantu suġġett kontroversjali. Eh jiena jiena li ħanajt mhux ibbażat fuq statistika jew hekk għax jiena ma mhux teżi fuq hekk. Mhm. Però jiena li qiegħda fil-kors tal-liġi eh, għandi l-impressjoni li ħafna jippreferu eh, jitkellmu dwar avukat, mhux avukata jew avukatessa, imħallef u maġistrat, mhux imħallef u maġistrata. Ifhem. Eh, però nifhem li hawn dat tip ta' disgwid fuq dil ħaġa bejn forsi il-professjonisti u n-nis komuni li jippreferu il-forma femminil.
Tajjeb ngħid li tajjeb li jsir studju iktar ifokat fuq jien il-fokus tiegħi ta' teżi kien il-kwestjonari ġifieri xejdu n-nies, xejdu n-nies komuni. Ġbart l-intervisti biex nara jisu nieħu eh, naqra minn dak mill-professjonijiet nara nara il-professjonisti huma nisa xi jridu ġifieri imma ħadd ftit żejra ġifieri bħala ammont ma ħadx ma nistax nibbaża t-teżi tiegħi ġifieri ngħid imma milli milli rajt preferew il-forma maskili. Issa tajjeb li jsir teżi ġifieri iffukat fuq fuq il-professjonijiet biss il-professjonisti nisa biex jiffok iktar fid-dettall x'jixtiequ huma u ġifieri jkun hemm intervista iktar fid-dettall ta' għalfejn jridu hekk għalkemm jinsaqsejt imma jkun hemm iktar anka ammonti f'kull professjoni tal.
Interessanti li hemm dik id-differenza bejn il-poplu in ġenerali u l-professjonisti li daw l-tit li qed jirreferu għalihom wara kollox. Ma nixtieq forsi fl-aħħar mill-aħħar naf isir qbil u għall-inqas ikun hemm deċiżjoni jekk hux iswed jew abjad għax bħalissa din nilħabu kulħadd isu m'hemmx deċiżjoni inti għamel hekk u inti għamel hekk. Allura l-lingwa issa biħ tagħha huwa li l-lingwa hija ħajja, ġifieri da il-qofol ta' kollox tara kemm il-lingwa hija ħajja, ġifieri eh, imma laġa diġà jien la diġà għandna eh, tabib tabiba għallim għallim għalfejn m'għandniex eh, avukat avukata jew avokatessa, għalfejn m'għandniex eh, perit perita. Għalfejn naf nutar nutara.
Nutar aktar komuni però minn. Nutar aktar komuni għaliex għaliex hija il-plural għax jagħmlu fil-plural għalkemm għalkemm il-professjonisti nisa qalu li li Dak huwa l-plural, jiġifieri żgur li le, notara. Dak huwa l-plural jew inġiniera. Punt ieħor li tajjeb insemmi però li f'lingwi oħra li hemm il-distinzjoni bejn maskil u femminil ma narawx din ħaġa fit-Taljan, fil-Ġermaniż. Mela ekku, u anka jiena studjajt l-Ingliż fl-lejlet, u meta kont nistudja lingwistika, kliem bħal jinnaf bħal fireman, bħal policeman, qed tqum ħafna kontroversja dwar, mm. ma xifo kif tgħid naf li fireman jew policeman ma l-ewwel ma ħafna Fil-fatt flok policeman min juża police officer. Eżatt, police officer. Flok chairman chairperson.
Ekku, ekku.
Isu ħa, in ġenerali ħafna qed isiru ħafna sforzi biex dan it-tip ta' sessizmu ngħidu hekk fil-lingwa jinqered u jekk mhux ħajkun hemm jisu deċiżjoni. Issa kulħadd qed juża biex jaħrab di di eh, isa ma nafx ħanajt, ma nafx ħanejt, ma nafx ħanikteb, eh, kulħadd qed juża l-Ingliż. Aħjar biex neħles. Fil-fatt, fil-fatt jista' jkun teorija biss, però jista' jkun li peress li aħna iktar mhux iktar imma Illum il-ġurnata qed nużaw ħafna l-Ingliż. U l-Ingliż m'għandux differenza fil-ġeneru. Forsi qed nippreferu lil Malti u lejn dak il dik il- Unżommu terminu wieħed li jirreferi kemm għal raġel u kemm għal mara jiġifieri. Ma nafx.
Mm, jista' jkun, jista' jkun. Nipotizza.
Tagħmel sens. Tajjeb, Għalfejn taħseb li dan is-suġġett, dan is-suġġett ta' sessizmu fil-lingwa huwa relevanti f'dan iż-żmien li qed ngħixu fih? Huwa relevanti għax eh, kif diġà għedlek, in-nisa jew anka in-nies komuni x'inhi jiġu biex jirreferu għal imorru għand ċemplu lejdu la hello l-avukata. U emmin ma jħux pjaċir, ġifiri dan t-rekonosċu li eh, eh, xaħat jgħidlek avokata u jekk inti matriċ eh, il-professjonisti huma infusom ma jridux li jseħu avukat ġa dejt fuq seħħazina għattela u n-nisa huma nqa delikati, allura taf kif.
Le, vera minn hekk ma naħseb ukoll speċi fi żmien fejn qed niġġieldu u sewwa jsirek mhm. għall-ugwaljanza f'kull qasam tal-ħajja, Eh, fil-lingwa, lingwa hija xi ħaġa ħajja li juża kulħadd ma għandux mingħajra, jiġifieri ukoll huwa suġġett importanti ħafna huwa qasam li għandna għandna naslu għal deċiżjoni dwaru. U l-lingwa jisa nħossha jiena li jisa l-bażi ta' kull relazzjoni li kollok ma' kwalunkwe persuna ġifri dak dak l-element ta' sessizmu ma jinqereġ fil-lingwa tipo tista' tgħid li mhux ħajn qered. Din hija dinja bidla soċjokulturali, allura l-lingwa tittadatta għal dak li qed jiġri. Qed jiġri ġifieri mbagħad mal-bidla soċjokulturali rridu nagħmlu bidla lingwistika. Għax inkella il-lingwa ma tibqax ħajja, mhm. dak is-sabiħ tal-lingwa, għax il-lingwa dejjem tibqa' ħajja ma' żmien qabel ma kinux jintużaw għax qabel u għalfej kien hemm il-forma maskili. Il-forma maskili hija l-ewlenija u ir-raġel kien ir-raġel li kien il-breadwinner, ġifieri li joħroġ jaħdem, allura ma kienx hemm dil problema issa li jinħolqod dil problema li qed jaffaċċja kulħadd u jekk mhux Isna insibu soluzzjoni għaliha ħataqbżinna u nibdew iktar taqbżinna ġifieri timxi tkompli mm. għaddejja u nibdew nużaw iktar l-Ingliż.
U barra minn hekk ma narawx fil-karigi biss ovvjament tidher ukoll fil-lingwa Maltija minnan fija ġeja mill-arbi u l-arbi jimxi b'dik il-kostruzzjoni, b'dik il-binja, anka xi rifletti s-soċjetà li ġej minna, per eżempju, għanna il-mamma huwa x'għamel dejjem għal maski li morru anka meta titkellmu fuq xi ħadd mod ġenerali wieħed jgħid li pereżempju jien nikteb it-teżi tiegħi mhux fuq dan is-suġġett mm. imma wkoll bdejt niġi f'diffikultax meta rrid nuża terminu ġenerali bdej jiena awtomatikament bdejt nikteb wieħed wieħed jgħid li wieħed jagħmel ah, ah. imma it-tutur tiegħi kien ġabni konxja għalli isma' għalli din ma tantx iddoqli mm. u fil-fatt imbagħad tista' tevita li tuża l-wieħed billi tuża l-plural. Imma xi kultant xorta jinħas naqra skomdu l-plural forsi għax aħna aktar mdorrin użaw wieħed jagħmel hekk wieħed. Dan anka fi klassi jekk inti għandek klassi bniet, għandek klassi bniet sewwa, ħatejdilhom minn ġej miegħi jew minn ġej il-ħarġa. Min ġej. Tirreferi għal kulħadd. Min ġej għalkemm għalkemm għandek klassi bniet xorta minn ġej, ħatidilom. Ġifiri xorta t-nużaw il-maski, l-għara kem. Edha fil-lingwa.
U fil-fat fuq li għajti, Joseph jina kelli għallim fil-sekundarja li konna kolla bniet mhm. u kien juża daw il-forum femminili u dak iż-żmien forsi ma nafx l-iskop tiegħu u ma qabliju kien jużhom għalhekk minħabba li kien konxi fuq il-ħaġa. Imma dak iż-żmien niftakar kont nismagħha vera stramba xi darsek xi kultant meta tismagħha min ġejja miegħi ma nużawiex. Jiġifieri. Mhux tajba grammatikalment mhux tajba. Eżatt, eżatt.
Tajjeb, u x'konklużjonijiet ħriġt minn din ir-riċerka li għamil tat-teżi?
e, bħala konklużjoni ħriġ li n-nies komuni jirreferu bil-forma jixtiequ jirreferu għalihom bil-forma femminili tandom dik immarkata kif għadna fil-bidu. U il-professjonijiet infushom xtaqu li jiġu msejħa bil-forma maskili tandom. Barra minn hekk jiena rajt eh, bħala varjabbli rajt l-età u l-kuntatt mal-Ingliż eh, uħriġ li mill-età ma kienx hemm ġifieri differenzi li f'dawk li li huma l fuq minn 50 sena xtaqu iktar il-forma dik immarkat ġifieri tal-qa. Xtaqu iktar ħarġet ċara ġifieri. Barra minn hekk eh, il-kuntatt mal-Ingliż għalkemm ma studejtux fid-dettall ma kienx daqshekk effettiv. Ma importanti nfakkar li jien ma studejtux daqshekk fid-dettall. Tajjeb li jsir eh, teżi fuq il-ġens mhm. tan-nomi li jirfera l-professjoni eh, f'relazzjoni, eżatt, proset, f'relazzjoni mal- mal-kuntat mal-Inglis. Għax peress li aħna issa qed niġu f'kuntat mal-Inglis, l-lum il-ġurnata tajjeb li mhm, mhm. anka jisir eh, bħala fokus jifieri jkun il-kuntat mal-Inglis. Tajjeb, mela qabel nibdew nikkonkludu, tistgħu tgħidu ftit l-issemija tagħna kif jistgħu jagħmlu biex jissieħbu mal-INMU. Sewa mela biex isiru membri tal-Aqda tal-Malti huwa faċli ħafna. Għandna applikazzjoni għas-sħubija li qiegħda online fuq is-sit tagħna. Tistgħu taċċessawha wkoll mill-paġna ta' Facebook tagħna Aqda tal-Malti. Għas-sħubija hemm ħlas ta' 5 euro għal kull sena pero dak li jkun jista' jissieħeb għal kemm snin irid tal eternità jekk ixtieq. u meta jissieħeb jirċivi tessera bil-posta ikollu skont minn xi ħwienet tal-kotba u stationaries ukoll u jirċivi kopja ta' leħen il-Malti li kif ġa semmejt hija rivista tal-għaqda li nniedu kull sena f'Novembru. Sewa, tajjeb ħafna, nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu magħna dal-għodu u ninkoraġġixxi li s-semija kollha biex ma jdejqux javviċinaw lil kwalunkwe membru tal-qagħda tal-Malti għal iktar informazzjoni. Grazzi.
Grazzi.
Għadkom kif smajtu kelmtejn mal-attivisti li ġiblilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-istudent għall-student. Jattot il-numri kollha u taf kull alfabet.